Biz indi Ženewa baryp, Ženewada iýminli Mežnarodnyý Krasnyý Krestiň işgärleriniň ýakasyny tutjak. Şolaryň ofisiniň öňünde özümiz zynjyr bilen daňyp, zoralap açlyk yglan edip, oňa-da jogap bermesek, yzyndan bir topar biziň aktiwistlerimiz şu ýygnaga gatnaşjaklar özüni ýakmak aksiýasyny geçirjek bolýar. Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Öýüňize bereket, ömrüňize bereket! Bilşiňiz ýaly, Türkmenistanyň watandaşlaryny her kim öz bähbidine ulanmak üçin öjükdirýär, öjükdirjek bolýar. Allaja ýaşulyň erkinlik, adalat, demokratiýa, eşretli durmuş göreşine bolan ünsüni sowmak ýa olary başga zatlar bilen, peýdasyz zatlar bilen güýmemek üçin her kim elinden gelen propagandany, bolgusyz zatlary edýär. Ýöne şularyň arasynda Bir gaty täsin biri bar, olam Kanadadan yzygiderli warryklap oturan eýranly Muhammet Düýeji. Muhammet Düýejiň kimdigi barada öň bir tomaşaçymyz bize tarypnama iberipdi, şony biz dünýä köpçüliginiň dykgatyna ýetiripdik. Indi bu günki tema bu Muhammet Düýeji diýilýän Warrykwater ýa Muhokantuşka bu indi Türkmenistanyň watandaşlaryny Gyzyl Hajyň öňünde özüňi zynjyrlap, açlyk protestini edip, onda-da hiç kim üns bermese, iň soňunda özüňi ýakmaly diýlen bir maslahat berýär, öjükdirýär biziň watandaşlarymyzy. Şular ýaly et, etmeli, ederis, edersiňiz diýip, biziň käbir akly kem, özüni oýnadýan, şemal haýsy tarapdan öwüsse, şol tarapa togalanyp gidýän peşmekler ýaly käbir akly kemter watandaşlarymyzy oýnatgylary oýnap, Şolaň arkasyndan, şolaň üstünden özüne reýting gözleýär bu Muhammet Düýeji. Eger Muhammet Düýeji niýeti hakykatdan hem Türkmenistanyň halkyna peýdaly bolmak, kömek etmek bolsa, onda Muhammet Düýejiň edip biljek iň peýdaly işi şu. Muhammet Düýeji. Olar ýaly bolsa, şol işden peýda boljak bolsa, gel, şeýle edeli. Şu günki wideo ýazgyny taýýarlamagym üçin meni aran boýun eden köpçülik sizden şuny haýyş edýär. Olar ýalaky şol aýdýan zadyňyz peýdaly bolýan bolsa, peýdaly boljak bolsa, Türkmen halkynyň erkinlik, demokratiýa göreşine, halal halkyň hakykat göreşine odna. Özüň git Gyzyl Hajyň öňüne, zynjyrla özüňi, açlyk protestini et, soňam bolmasa özüňi ýak. Bolýamy? Ana şonda seni biz gahryman yglan edeli. Seň adyň taryha geçsin. Seni gahryman yglan edip, taryh kitaplarynda senden minnetdarlyk bilen söz açylsyn, gürrüň berilsin. Ynha, seň gözleýän abraýyň, Ilhana sen gözleýän reýtingiň. Şu pursatdan özüň peýdalan ilki bilen. Ilki bilen özüň edip görkez adamlara berýän maslahatyňy. Indi ýaşlar aýdýar, Döwlet aga diýýär, şuň aýdýan zadynyň bir galatdygyny, e, hiç bir etika, hiç bir zada gabat gelmeýändigini düşündirsene diýýär. Öz-özünden hem düşnükli. Ýöne şony aýtmasaň, gaýtalamasaň bolanok diýýär. Dini taýdan alplaryň, indi ynançly adamlar üçin, Alla gorkusy bolan adamlar, imanly adamlar üçin pikir edip görüň. Bu hiç bir dine, diňe yslam dininden däl, hiç bir hak dine, Ýa hak bolmaýan dinlere-de, ynançlara-da gabat gelýän zat däl bu maslahat. Gidip Gyzyl Hajyň öňünde özüňi zynjyrlap, açlyk protestini geçirip, soňam hiç kim gulak asmasa özüňi ýakmaly diýlen by maslahat öjükdirme, prowokasiýa, by baryp ýatan ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna garşy maslahat berilýän jenaýat. Jenaýata maslahat, terrorçylyga maslahat berilýär. Bu terrorçylyga o kimi sen pida etjek bolýaň? Bular seň malyňmy? Nämäň bular? Bu adamlary ýakjak bolýaň. Näme üçin? Näme bähbidiň bar şaýdan? Näme peýdaň bar? Ha sen gahraman boljak bolýaňmy? Sen reýting gerekmi sana? Onda git özüň et şony, ýek özüň et şony. Hemme kişem seni gahryman yglan etsin. Erkek hasap etsin. Sözünde durýan, şoň üçin mähriban doganlar, bu Muhammet Düýeji diýilýän Muho Kantuşaň, Warryk batyryň, bu bilemok aňkasy aşanyň bir heňe gelmeýän, logika sygmaýan zady, bir zadyňam bolmajagyny, bir zadyň bolmajagyny bilibem, şony etjek bolup kejirlik edýän, dyzaýan adama, Aňkasyz, aňsyz, kejir, näletkerde diýilýär. Bulam edil şolar ýaly. Warryklap otyr. Näme diýýäni belli däl. Şuňa-da gulak asýan, şuňa-da hormat goýýan, şunam diňleýän. Bar bolsa, özüňize nesip etsin şular ýalyky jenaýatlar, şular ýalyky terrorçylyklar. Gyzyl Haç guramasy ynsanperwerlik guramasy. Gyzyl Haç guramasynyň bir haýsam bolsa bir syýasy organa, onda-da hökümete, döwlete edip biljek hiç hili bir täsiri ýok, güýji ýok. Ol diňe ynsanperwerlik guramasy. Göreşmegiň diktatura garşy, haramzadalara, haramhorlara, halka duşman bolanlara garşy göreşmegiň usuly, tilsimi bu däl. Ýigrimi birinji asyra gelibem, Häzirki döwürde munça adamzat taryhynda bolup geçen tejribeler göze dürtülip durka, henizem gömük, samsyk, terrorçylykly, biderek şular ýalaky çagyryşlaryňyz, prowokasiýalaryňyz, etsem etjek bolýan, etsem diýýän işleriňiz hemmesi bilan il-gün bähbitli däl, ählumumy adamzat gymmatlyklaryna garşy. Jenaýat. Dine-de garşy, hemme zada-da garşy bu. Şoň üçin, şular ýalyky tentegi, aňkasy aşany ýüreklendirýän kimler bar, näme? Şony pikir ediň. Bul adam lagnatlyk däl şuny şu zatlara ýüreklendirýän şoňa çapak çalýanlar lagnatly. Bul adam halkyň duşmany däl. Bul adamy şular ýalaky terrorçylykly çagyryşlar etdirýän, jenaýatlara çagyryşlar etdirýän öňki Istanbullu esasanam Türkiýede bolan Protestlerde adamlary öjükdirip, köçä çykaryp, soňam yzynda durmadyklaryň iň başyny çekýäni şul-a. Wepa çopany Orazy we beýleki edermen ady bilinýän-bilinmeýän aktiwistleri, öňdebaryjylary ýakan, şolary göreşden sowadan, dändiren şul-a. Indi şu prowokatoryň aýdýan zatlaryna gulak asma. Şu aýdýan zatlary bilen baglanyşykda bir açyklama ýa düşündiriş bir zat aýtsaň, çykyş etseň diýmäň gaýrat edip. Men öňem aýtdym, ýöne şonda-da gaty köp watandaşdan haýyş gelensoň, onda-da ýaşlardan gelensoň, biygtyýar ýene bir gezek şu temada öz garaýşymy we düşündirişimi wideo ýazgy edip halk köpçüliginiň, dünýä köpçüliginiň dykgatyna ýetirmeli boldum. Muhammet düýeji Gyzyl hajyň öňünde özüňi zynjyrlap, açlyk protestini edip, hiç kim üns bermese, hiç kimiň üns bermejegini hemme zadyny bilýär. Şol işiň dogry däldigini hem bilýär, görýärmiň? Ondan näme diýýär? Hiç zat bolmasa, hiç zat başarmasak, hiç kim bizi diňlemese, hiç kim bize reýting gazandyrmasa, Onda diýýär, biz özümiz ýakaly diýýär. Git özüňi ýak. Özüň edip görkez şony. Biz seni gahryman oglan edeli, hemişe aýat töwirde ýatla. Bäş wagt namazda elli gezek ýatlap saňa, her gün elli gezek, bäş ýüz gezek, bäş müň gezek alkyş aýdaly. Şu diýýän zadyňy özüň et türkmen üçin. edýän bolsaň, hakykatdanam türkmen halkynyň eşretli geljegini, durmuşyny, gowulygy isleýän bolsaň, Muhammet Döji şuny et seň özüň et. Bolýamy? Bizden saňa nesihat, ynha ýaşlaryň köpçüligiň senden haýyşy, saňa nesihaty. Seň çagyryşyňa halk köpçüliginiň jogaby şu. Oýnatgylaň jogaby çapak çalmak. Ýöne hakyky halkyň, halal halkyň hakykat göreşine gatnaşýanlaryň saňa jogaby, maslahaty, nesihaty şundan ybarat, Muhammet Düýji, Munho Kantuşa, Warrak Water. Mähriban doganlar, ýeneki efir duşuklaryňyza çenli hoş sag boluň, Alla ýaryňyz bolsun! Hiç wagt bu propagandonlara, bu öjükdirýänlere, düşnüksiz çykyşlara, çagyryşlara hiç wagt ünsüňizi bölmäň. Bilýän, şu wagta çenli size köp zat wada berildi, söz berildi, ýöne hiç birine ynanmadyňyz. Buzam nämäni görkezýär? Siziň Bulardan köp tejribä eýediňiz. Siziň syýasata düşünýändigiňizi, siziň hakykatyň halallygyň tarapyndadygyňyzy, siziň hakykatdanam Watany, halky söýýändigiňizi görkezýär. Bular halkam söýenok, özünem söýenok, Watanam söýenok, adamzadam söýenok, gidiň özüňiz ýakyň diýip maslahat berýär. Ýakdyrjak adamlary sen dogurdyňmy, sen ulaltdyňmy? Şoň yzasyny, sanjysyny, görgüsini sen çekdiňmi? Aňsat-aý, hä, birini gidip ýakdyrmak. Onda sen özüni bomba bilen partlatýan hüjümçilerden, Terrorçylardan, şony gurnaýanlardan näme tapawudyň bar, Muhammet Döji? Senem onda şolar bilen bir hatarda. Indi sen gysmaly ýeriňi gysyp, ýaşulylyk, aksakallyk edip oturmaly adam sen. Päliňden gaýt. Bulam menden saňa maslahat. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sag boluň Alla ýaryňyz bolsun. Biz indi Ženewa baryp Ženewada iminli Mežnarodnyý Krasnyý Kresl işgärleriniň ýakasyny tutjak. Şolaň ofisiniň öňünde özümiz zynjyr bilen daňyp zorlap açlyk eglan edip oňada jogap bermesek yzyndan bir gybat biziň aktiwistlerimiz şu ýerlere gaçjakçaklar özüni ýakmak aksiýasyny geçirjekler.